E deseo di tur e siglonan, Capítulo Djesun, e bautismo. E capítulo aki ta basá riba Mateo tres, versículo djestres te djeshete, Marco un, versículo nuebe dje djesun, Lucas tres, versículo binti un i binti dos. E notisia di e profeta den desierto i su anunsio maravioso a plama tur camino na Galilea. E mensahe a alcansá e campesinonan den e pueblitonan di mas leu, i e piskadónan kantu di laman. I den e kurasonnan simpel i sinseronan aki e mensahe a haña reakshon di mas sinsero. Na Nazaret, e notisia aki a wòrdu kontá dje karpinteria ku tabata di José, i ei Un a rekonosé e yamada. Su tempu a yega. Birando for di su trabou di tur dia, el a yama su mama yu i a sigui den e pasonan di su paisanonan ku tabata bayendo den grupo na Yordan. Hesus i Huan Boutista tabata primu di otro i nan tabata estrechamente ligá ku otro dor di e sirkunstansianan di nan nansementu. Pero tòg, Nan no tabata konosé otro direktamente. Hesus a pasa su bida bibando na Nazaret, den Galilea, i Huan a pasa su bida bibando den e desierto di Yudea. Ma e mei di e áreanan ku tabata hopi diferente for di otro, nan a biba den isolashon i nan no tabata tin niun komunikashon ku otro. Providensia a ordená esaki. Ningun okashon a wòrdu duná pa e akusashon ku nan a konspirá huntu pa sostené otro su reklamonan. Juan tabata conoci cu e eventonan cu a marca e nancemento di Hesus. El a tende di e bishita na Jerusalem durante Hesus hubentud y di loke cu a pasa den e scol di e rabinonan. E tabata sa di su bida sin pica y tabata kere cu e tabata e Mesias. Pero e de esaki e no tabata di un siguridat positivo. E hecho ku Hesus a keda anónimo pa asina tantu aña, dunando ningun evidensia speshal di su mishon, a krea e lugá pa duda en kuanto ku e tabata ta òf no tabata ta esun primintí. Juan Bautista, sinembargo, a keda wara den fe, kerendo ku den Dios mes su tempu apuntá tur kos lo wòrdu aklará. A wòrdu revelá na dje ku e Mesías lo bin buska bautismo na su man, I ku na e momentu ei un siñal di su karakter divino lo wòrdu duná. Asina ei e lo ta kapasitá pa present'é na e pueblo. Ora ku Hesus a bini pa wòrdu batisá, Juan a rekonosé den dje un puresa di karakter ku nunka promé el a yega di disirní den hende. E atmósfera so di su presensia tabata santu i tabata inspirá reverensia. Entre e multitut ku tabata reuní bini serka dje na Yordan, Juan a tende historianan hororoso di krímen i a enkontrá ku almanan ku tabata kargá ku e peso di asina tantu piká. Pero nunka el a yega di bin den kontakto ku un ser umano for di kua un influensia asina divino tabata sali. Tur esaki tabata ta den harmonia ku loke a wòrdu revelá na Juan enkuantu e Mesías. Tòg el a krem hala tras i a ninga di kumpli ku Hesus su petishon. Kon E, komo un pekador, por boutisá esun sin piká? I dikon E, ku no tabalatin mester di ningun repentimentu, mester a someté su mes na e ritual? Kual tabalatá e konfeshon di kulpa ku mester a wòrdu labá kitá? Segun ku Hesus a puntra pa boutismo, Huan a hala tras, sklamando, Ta ami mester wòrdu bautisá dor di bo, anto abo ta bin serka mi? Ku outoridat firme i na mes un momentu suave, Hesus a kontestá bisando, Pèrmití esaki awor, pasobra den manera aki ta toka nos di kumpli ku tur hustisia. I Juan, sometiendo su mes na esaki, a guia e Salbador abou den Yordan i a der'é bou di e awa. I mesora saliendo for di e awa, Hesus a mira ku shielunan a wòrdu abrí, i el a mira e Spiritu di Dios bahando manera un palomba riba dje. Hesus no a risibí boutismo komo un konfeshon di kulpa di parti di su mes. El a indentifiká su mes ku e pekadornan, tumando e pasonan ku nos tin ku tuma i hasiendo e trabou ku nos tin ku hasi. Su bida di sufrimentu i resistensia pasiente despues di su boutismo tambe tabata un ehèmpel pa nos. Saliendo for di e awa, Hesus a bùig abou den orashon, kantu di e riu. Un époka nobo i importante tabata habriendo su dilanti. Awor, e tabata riba un plataforma mas hanchu, drentando den e konflikto di su bida. Aunke ku e tabata e Prins di Pas, su binida mester ta manera ora un spada ta wòrdu saká. El a bin pa establesé e kontrario di loke hudiunan tabata anhelá. E kende tabata e fundeshi di e ritual i e ekonomia di Israel lo wòrdu mirá komo su enemigu i destruidó. E kende a proklamá e Lei riba e Seru di Sinaí lo wòrdu kondená komo un transgresor. E kende a bini pa kibra e poder di Satanas lo wòrdu denunsiá komo Bèlzebub. Ni un hende riba tera a komprondé e durante di su ministerio te ainda e mester a kana su so. Durante di su bida, su mama i su rumannan no a komprondé su mishon. Asta su disipelnan no tabata komprondé. E tabata biba den lus eterno komo ún ku Dios, pero su bida riba tera mester wòrdu pasá den soledat. Komo ún ku nos, e mester karga e peso di nos kulpa i miseria. Esun sin piká mester sinti e bèrgwensa di piká. E stimadó di pas mester biba ku lucha. E bèrdat mester soportá mentira, i e puresa mester soportá maldat. Tur piká, tur konflikto, tur pashon kontaminante ku transgreshon tabata hiba huntu kuné. tabata un tortura na su spiritu. E mester kana e kaminda sosó. E mester karga e peso sosó. Riba E ku a kita su gloria i a aseptá e debilidat di humanidat, e redenshon di mundu mester sosegá. El a mira i a sinti tur kos, pero e tabata mantené su propósito firme. Riba su brasa e salbashon di e rasa ku a kai tabata dependé. i el a ekstendé saka su man pa gara e man di amor omnipotente. E Salbador su mirada tabata parse di penetrá shelu miéntras ku e tabata drama su alma den orashon. Hopi bon e sa kon duru piká a hasi e kurasonnan di e ser humano i kon difísil e lo bai ta pa nan deserní su mishon i aseptá e regalo di salbashon. E ta roga e Tata pa poder, pa vense nan inkredulidat, pa kibra e kadenanan ku kual Satanas tin nan gará kuné, i pa vense e Distruidó na nan fabor. E ta puntra pa e evidensia ku ta mustra ku Dios ta aseptá humanidat den e persona di su Yu. Nunka promé e angelnan a yega di tende un orashon asina ei. Nan no por a warda pa duna nan komandante ku nan ta stima asina tantu un mensahe di siguransia i konsuelo. Pero no, e tata mes lo kontestá e petishon di su yu. Direktamente for di e trono e rayonan di su gloria ta bria, e shelunan ta wòrdu abrí i riba e Salbador su kabes un forma manera palomba di e lus di mas puru ta baha. Un emblema adekuá di dje esun mansu i humilde. Di e gran multitut ku ta na e riu di Yordan, poko, ku eksepshon di Juan, a diserní e vishon selestial. Tòg e solemnidat di e presensia divino tabata sosegá riba e asamblea. E hendenan tabata pará ta wak Kristu silensiosamente. Su forma a wòrdu bañá den e lus ku semper ta rondoná e trono di Dios. Su kara hisá na laira tabata glorifiká, manera nunka promé nan a yega a mira un kara di un hende bira. For di e shelunan ku tabata habrí, un bos a wòrdu tendé bisando, Esaki ta mi Yu stimá, den kende mi tin goso. E palabranan aki di konfirmashon a wòrdu doná pa inspirá fe den esnan ku a mira e esena i pa fortalesé e Salbador pa su mishon. Apesar ku e pikánan di un mundu kulpabel a wòrdu poné riba Kristu, apesar di e humiashon di tuma nos traturalesa ku a kai riba su mes, E bos for di shelu a deklar'é di ta e Yu di e Eterno. Juan a wòrdu konmoví profundamente miéntras ke lo a mira Hesus di bùig abou komo un suplikadó, rogando ku lágrima pa e aprobashon di e Tata. Miéntras ke gloria di Dios a rondoná Kristu i e bos for di shelu a wòrdu tendé, Juan a rekonosé e siñal ku Dios a primintí. E tabata sa ku e Redentor di mundu. tabata esun ku el a batisá. E spiritu santu tabata sosegá riba dje. I ku su man ekstendé, mustrando na Hesus, el a grita bisando, A ta e Lamchi di Dios ku ta kita piká di mundu! Ni e oyentenan ni esun ku tabata papia mes a diserní e importansia di e palabranan aki, kual ta e lamchi di Dios. Riba e seru di moraya, Abraham a tene pregunta di su yu Isak kual a puntra, Tata, ma unda e lamchi pa e ofrenda kimá ta? I e tata kontest'é bisando, Mi yu, Dios lo proevé pa su mes e lamchi pa e ofrenda kimá. Génesis bintidos, versíkulo shete i ocho. I den e karné chubatu ku divinamente a wòrdu proevé den e lugá di Isak, Abraham a mira un símbolo di e sun ku mester a bai muri pa e pikánan di hende. I e spiritu santu pa medio di Isaías, kohendo e ilustrashon, a profetisá di e Salbador bisando, El a wòrdu hibá manera un lamchi ku ta wòrdu hibá pa mata. i Señor a hasi inikidatnan di nos tur pa ariba dje. Isaia sinkuenta i tres, versíkulo shete i seis. Pero e pueblo di Israel no a komprondé e lès. Hopi di nan tabata konsiderá e ofrendanan di sakrifisio manera kon e paganonan tabata konsiderá nan sakrifisionan, komo regalonan pa medio di kual nan mes por a gana e fabor di e deidat i por a satisfasé e deidat. Dios tabata deseá di siña nan ku ta for di su mes amor e regalo ta bini ku ta rekonsiliá nan ku E mes. I e palabra ku a wòrdu papiá ku Hesus na e riu Yordan, kual ta, Esaki ta mi Yu stimá, den kende mi tin goso, ta brasa humanidat. Dios a papia ku Hesus Komo nos representante, ku tur nos pikanan i debilidatnan, nos no ta wòrdu tirá un banda manera indigno sin balor. El a hasi nos aseptabel den Esun stimá, Efesionan un, versíkulo seis. E gloria ku tabata sosegá riba Kristu ta un promesa di e amor di Dios pa nos. E ta konta nos di e poder di orashon, kon e ser humano su bos por alkansá e orea di Dios i kon nos petishonnan ta haña aseptashon di e kortenan di shelu. Dor di piká, tera a wòrdu kòrtá kitá for di shelu, i kòrtá kitá for di e komunion ku shelu. Pero Hesus a konekt'é atrobe ku e serkel di gloria. Su amor a sirkulá hende. i a alkansá e shelu di mas haltu. E lus ku tabata sali for di e pòrtalnan habrí, ku tabata kai riba e kabes di nos Salbador, lo kai riba nos, miéntras ku nos ta resa pa yudansa pa risistí tentashon. E bos ku a papia ku Hesus ta bisa e lo siguiente na kada alma ku ta kere, Esaki ta mi Yu stimá, den kende mi tin goso. Stimánan, Awor nos ta yunan di Dios i ainda no a wòrdu revelá kiko nos lo ta. Nos sa sí ku ora ke paresé nos lo ta mesun kos kuné, pasobra nos lo mir'é manera e ta. Un Juan tres versíkulo dos. Nos Redentor a habri e kaminda pa asina esun di mas pekaminoso, esun di mas débil, esun di mas oprimí i despresiá, por haña akseso na e Tata. Tur hende por tin un kaminda di biba den e manshonnan ku Hesus a bai pa prepará. Esun santu, ken'e ta berdadero, ken'e tin e yabi di David, ken'e ta habri i ningun hende no ta sera, i ken'e ta sera i ningun hende no ta habri, ta bisa esaki, Mira, mi a pon'é bo dilanti un porta habrí ku ningun hende no por sera. Revelashon tres, vèrsikulo shete i ocho.